Selamat pagi ngagai semua bala nembiak pengajar. Mung baru kitai ba tusun pelajar Bahasa Iban tau enam. Sehari tu kena ke sebelas Oktober taun dua ribu dua puluh satu, hari Satu eh. Nya alai ba tusun pelajar kitai baka ke sehari tu. iya nya ba unit sebelas aaa tema iya angin o angin eeh angin o angin jalai ba mmm ba pelajar kitai lagi kitai aaa meda objektif aaa ba pengujung pelajar. Um Ngajar ngarapka nembiak ngajar ulih ngerintaika um kebuah ti ngasuh angin majak besebun dalam ka gelembung um nya objektif kitai baka ka saritu. Udah nya kereban bantu iya ti dikena kitai iya nya bup teks ba lambar seratus empat. Udah nya mega kitai ka kena ka bup tulis kena kita nulis latih lagi nilai pengajar ngarap ka kita udah besedia enggau kereban iya ti udah di padah pengajar tadi. Kitai terus muka aaa ba bup latih seratus empat peda ba bup kita aaa seratus empat. Aktiviti aram mending enggau bejaku uhh aram mending enggau bejaku nyelai uhh sama sama bacha enggau pengajar lagi uhh tai bacha sama sama. Timai enggau bakih iya berandau ka pasal angin ti udu besebun ba menua sida. Kelulu ka randau sida tu ngena intonasyen ti betul. Nya alai tu tadi uhh randau ti mai enggau bakih iya uhh. Nya alai kitai terus enggau randau sida. Apu ari tu nyau majak besebun. Angin baka tu sigi enda manah ka pengerai. uhh nemu reti besebun nyelai besebon tu bejerbu ku uhh jaku melayu uhh. Amat nya alai anang enda nyaga pengerai enti ulih anang empelita enggau pengerai diri. Maya belajar sain pengajar jira udah madahka kitai senentang pemanah ngena sengkabung mua. Sengkabung mua ulih nyeliahka debu alus tama ka dalam tubuh kitai. Endang amat ku seduai, kitai patut ngena sengkabung mua maya bisi aktiviti di luar. Nya alai nya tadi uhh randau timai enggau bakih iya, dua bakih iya. Iya nyadi sida tu tadi berandau pasar. uhh angin ti besegun uhh musim jerebu nya alai kitai mesti bekena ka sengkabung uhh sengkabung mua uhh topeng uhh topeng muka ku diatu uhh mask. Kitai terus enggau aktiviti uhh aktiviti enggau latih kitai meda. Aktiviti dulu. Nyelai ba aktiviti bisi tiga dirintai dia. Eee bisi tiga dirintai dia nyelai iya pengajar mega bisi nyediaka saut dia ke kitai. Kitai meda iya keterubah eee keterubah. Aktiviti keterubah ba penemu nuan nama kebuah angin besebun eee. Ba penemu nuan nama kebuah angin besebun? Jalai pengajar udah nyediaka saut nya dia. Ai kita mega ulih ngena saut kita empu eh ti bisi nya ka manah aaa nyadi saut iya ti dicadangka pengajar dia aaa ulih peda ba baruh nya eh. Ba penemu aku kebuah angin besebun laban asap ti pansut ari kilang perengka pengangkut enggau pengawa nunu ngena chara tebuka. uhh Nya kebuah uhh nya kebuah angin besebun uhh ari kilang pan sut ari kilang ari perengka pengangkut baka kereta uhh lori uhh udah nya orang ti nunu ngena chara tebuka uhh nya kebuah ngasuh angin tadi besebun. Okay kitai meda tanya kedua aktiviti kedua nya. Baka ni chara kitai nyaga pengerai maya angin besebun? Jadi saut iya, maya angin besebun kitai bekenaka sengkabung mua kena nyaga pengerai. Nya alai lebuh angin besebun tadi kitai ulih ngena sengkabung uhh topeng uhh peng uhh peng muka tadi uhh. Udah nya nombor tiga, aktiviti ketiga Ba runding nuan, nama ke bauh kitai patut ngena segabung mua maya ngagai aktiviti di luar? Okay, bisi saut ba paruh dia. Kitai patut ngena segabung mua maya ngagai aktiviti di luar laban iya ulih nyeliahka debu alus tama ke dalam tubuh kitai. Nyelai lebuh kita ngena sekeda bua mua tu kita ulih nyeliah ka debu alus iyen tu ulih enda ulih dipeda mata kasar kitai inya tu ngasoh kitai sakit. Diatu kitai ngalih ngagai aaa latih ba baruh nya. Nyelai latih tu lagi ulih tulis kita dalam bup tulis kita eh ngaga latih. Jadi latih keterubah bisi dua iti latih dia. Latih keterubah aaa rintai ke lima kebuah ti ngasuh angin majak besebun dalam kar gelembung. Jadi kita ngerintai ka eeh lima kebuah eeh pengajar udah nyedia ka saut aja. Jadi kebuah keterubah nya asap ari kilang eeh. asap ari perengka pengangkut aaa da nya pengawa nunu chara tebuka aaa nya mega ngasuh angin besebun da nya pengawa nunu uras da nya kampung angus eeh baka sida ti aaa nginsap eeh nginsap muai puntung. insap tadi ke babas ngujung ka kampung tadi angus uhh nya mega ngasuh angin biseput. Tei meda iya ti kedua latih kedua tulis ka kebuah kitai enda diperansang ngagai aktiviti luar maya angin bisebut. Ya, tulis kebuah kitai enda diperansang ngaga aktiviti luar maya angin besebun. Meh kebuah orang nagang kitai ti maya jerebu ti deh kitai enda ulih ngereja pengawa. Okay, mesti di beri chunto pengajar dia eh ba baruh nya. Kitai enda diperansang ngaga aktiviti di luar maya angin besebun laban asap tebal tu ngundan debu alus. ngujungka penyakit baka batuk riman, sengak enggau anemia uhh lalu penyakit-penyakit bukai mega. Tu chuntoh uhh. Nya alai uhh latih tu lagi ulih tulis dalam bup kita, bup uhh tulis, tulis enggau manah anang berumban enda nya bacha baru mega uhh bacha baru mega. randau sida ti mai uhh sida tiga bakih ti dek nyelai enggau nya nya naka pelajar selalu pelajar kitai baka ke sehari tu uhh betemu baru ba tusun pelajar ti bukai nyelai mupok pengajar.